Tilkiniñ sayı. Halq masalı. Yaznıñ sıcaq bir künü eken. Yerge ayaq bassañ, topraq tabanlarıñnı pişire eken. Şu künniñ tamam üyle vaqıtlarında horaz, tavuq, qaz, papiy, episi sıcaqtan qaçıp, ev salqınında oturıp, körgenlerini, bilgenlerini aytışa ekenler. Söz sırası kelgende, Papiy ağzınen köksüni tırnap, özüniñ suvda yengil yaldağanını, çommaqnı yahşı bilgenini tarifleyerek, Ey, şimdi biz suv kenarında olğan olsaq da! dep sözüni bitire. Uzun boyunlı qaz yaqın bir yerde suv olğanını, ve anda istegeniñ qadar suv içmek, yaldamaq mümkün olğanını ayta. Lâkin oña ketilgen yolnı aytmay. Bilmey eken. Suvnıñ yaqın yerde olğanını eşitken Papiy. Arqadaşlarına aylanıp, İlle keteyik, qıdırsaq taparmız. Em salqın suv içer, em de yuvunırmız, dep olarnı aveslendire. Saqt olğan qoraz, Yoq, dostlar, ketmeyik, coyulırmız, bir belâğa qalırmız, dep baqsa da, iç birini qandıramay. Bular köyden çıqıp qararnen dağ yoluna tüşeler. Eñ ögde çalqala-çalqala. Papiy kete. Azm keteler, çoqm keteler, amma suv degen suvğa rastkelmeyler. Yüre-yüre yorulalar. Biraz nefes alayıq dep, yol kenarına oturalar. Küneş de batmağa az qalğan eken. Küneş de batmağa az qalğan eken. Dağ içinden birden molla tilki çıqa. Tavuq qorqqanından esini coyayaza. Amma molla tilki mülayim sesnen, Selâmaleykum, ağalar! Yoluñız açıq olsun, oğurlar ne yaqqa ya? dep sorağan. Quşlar, Aleyküm selâm, molla aqay! Yuunmağa em suv içmege dep çıqqan edik, degenler. Ayneci molla tilki, Qıymetli dostlarım, men de yuunıp temizlenmek içün gölge ketem. Eger meni de öz arañızğa Qabul etseñiz, men özümni pek bahtlı sayar edim, degen. Qaz, Buyurıñız, buyurıñız, molla aqam. Ne içün qabul etmeyik? Seniñ kibi bir molla aqaynı aramızğa almasaq, Kimni alacaqmız? degen. Buña quvanğan molla tilki şu daqqası yolcularğa qoşulğan. Molla tilki yolda em kete, em de olarnı nasıl bir ayneciliknen öz yuvasına çağırıp ketirmekniñ çaresini tüşüne eken. Quşlar molla tilkiniñ yaşağan yerine yaqınlaşqanda. O olarğa mülâyim, tatlı sesnen, Ey, sayğılı musafirler! Añlağanıma köre, siz pek uzaqtan kelesiñiz, çoq yol yürseñiz kerek, pek yorulğanğa oşaysıñız. Bu yerge menim evim yaqın, yalvaram, buyurıñız, keliñiz! Mende bir gececik musafir oluñız. Yahşı raatlanğan soñ, cemaatnen yuvunmağa yarın ketermiz, degen. Tavuq lafqa qoşulıp, Sen bizge özüñni çoq sevdirdiñ, çoq merametli ekensiñ, molla aqay. Seniñ teklifiñni büyük bir quvançnen qabul etemiz, dep cevap bergen. Er kesden ziyade yorulğan qaz, Bu yahşı teklifiñni eşitken soñ, saña nasıl etip teşekkür bildirecegimizni bilmeyim, degen. Papiy de başını yuqarı tiklep, ses çıqarmay, molla tilkige teşekkür aytqan. Bağ içindeki yolçuq boyu türlü çeçeklerni ve yeşilliklerni seyir ete-ete, bütün bu cemaat molla tilkiniñ yuvasına doğru yönegen. Er şeyge şübenen baqqan qoraz, Bu yağda bir qıl bardır! Dep, molla tilkiniñ bu qadar mülâyimliknen yapqan teklifine inanmağan. İşniñ soñunı tüşünmege başlağan. Tamam yuvanıñ ağzına barğanda, Horaz, toqtap, molla tilkige, Ey, sayğılı molla! Seniñ meramet ve sevgiñniñ iç de soñu yoqtır. Seniñ adıñ bütün halqnıñ ağzında sayğınen añılacaqtır. Lâkin, ırızlı molla aqay, bu büyük sarayğa kirmezden evel özümizni bu bahtqa azırlamaq içün biraz avada oturmağa izin ber, degen. Horaz sözüni bitirgen soñ, terekniñ eñ yüksek ptağına çıqqan. Yuva içinde olıp keçecek allarnı tüşünip, deşetlengen. Ayneci molla tilki yolcularnı yuvanıñ qapusından içeri kirsetken. Qapunı yapıp, yavaşça şırtını qapatqan, musafirlerine baqıp, Qana, menim qıymetli musafirlerim, baqayım, siz ne yerlisiñiz? Zenaatınız ne? Baba-dedeñiz kim? degen. Molla tilkiniñ bu sualine şaşqan yolcular episi bir ağızdan, Molla aqay, biz yuvunmağa ketemiz, öz yanımızğa atta kâğıt parçacığı bile almadıq! dep cevaplanğanlar. Molla tilki yüksek sesnen, Öyleyse, siz, cail erifler, bu yerniñ qanunlarını bilmeysizdir. Siz dağda yaşağanlarnıñ memleketinde olğanıñıznı unutmañız. Bu memleketke kelgen-keçken borçludır. Qanun mücibi, bu qabaatıñız içün sizni asarlar. Eger sizni mında körseler, öldürirler. Böyle dedi de, soñ birden Men seniñ kim olğanıñnı dep qazğa ücüm etken. Onıñ başını ayaqlarınen basıp aşamaq istegen. Bunı körgen Papiy qorqıp vayvalağan. Tavuq esini coyıp yıqılğan. Bu vaqıt Horaz avcını cetep kelgen. Tilkini tutıp bağlağanlar. Tañ atmağa, saba açılmağa başlay. Bütün gece çalışqan horaz, saba açılğanınen, qanatlarını qaqıp, Kukariku! Kukariku! dep bağıra. Molla tilki, yatqan yerinden horaznıñ sesini eşitkeninen, qayğılı bir sesnen, Ey, bahtlı horaz! Menim ayaqlarımnı çez de yiber! Seniñ quluñ olurum! dey de, ayaqlarını qurtara başlay. Horaz iç bir şeyden haberi olmağan tarzda, Ey, sayğılı molla, ğaliba, menim yoldaşlarım seniñ eviñden saña teşekkür aytmay çıqıp ketkenler. Lâkin sen iç elem etme, ana, anda bizge doğru eki avcı daa musafir kele. Molla tilki avcı sözüni eşitkeninen, horaznıñ lafını bölip, Pek yahşı, sen bir parçaçıq sabır etip tur, men olarnıñ ögüne çabikçe çıqıp qarşılap alayım, ondan başqa evni tapmazlar, dep sıptırılmağa tırışqan. Molla tilki dağnıñ eñ sıq yerine qaçqan. Bundan soñ onı körgen de olmağan. Bir daqqasını ğayıp etmey, Horaz dostlarınen Molla Tilkiniñ ketken yolunıñ aksi tarafına doğru em kete, em de başlarını qolay qurtarğanlarına quvana eken.